Salam gadyrly watandaşlar salam mähriban ildeşler esli wagt bäri görüşip bilmedik şu işler sebäpli şu gün men size bir wajyp bir meseläni gürrüň bermekçi bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýagny gos departament özüniň dokladynda özüniň web saýtynda şu Türkmenistan barada doklad taýýarlapdyr. Geçen ýyl iki müň ýigriminji ýylyň hasabaty boýunça. Häzir men size şony türkmen dilinde biraz gürrüň bereýin, näme hakda gidýänini. Şu kagyza bellik edip aldym. Gerekli ýerlerini türkmen diline geçirip, häzir men size şony okap bermekçi. Bu Türkmenistan barada näme üçin edildi? Sebäbi geçen ýyl 2020-nji ýylda görşüňiz ýaly bütin dünýä aýaga galdy. diýip aýdyp bolar. Çünki her dürli ýurtlardan ýaşaýan türkmenler, dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler öz öz elinden gelenini gaýgyrmadylar, ýazmaly ýerlere ýazdylar. Bizem şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýjylary, türkmen milleti. bir ýerde oturmadyk, elimizi gowşuryp, her kim öz elinden gelenini etdi. Birnäçe sapar, ençeme sapar diýip aýdyp biljek, geçirilen protestler Waşingtonda, Washington DC-de geçirilen protestler boldy, türkmen posolstwosynyň, türkmen ilçihanasynyň öňünde, ondan başga-da Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde näçe sapar mitingler geçirildi. Her dürli ýagdaýlarda yssy bolsa-da, sowuk bolsa-da howa bu zatlara garamazdan, ähli bökdençliklere garamazdan ýagyş ýagsa-da biz şol ýerlere baryp miting geçirdik. Ondan başga-da degerli guramalara-da hem hat ýazdyk, birnäçe sapar, birnäçe sapar feýsbuklarda, beýleki saýtlarda, platformalarda petisiýa açdyk, petisda goýberdik, her dürli meseleler barada, her dürli agyr, kyn meseleler barada. Şol sebäpden ine şu düýn Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gosdepartamenti öz web saýtynda çykaran, ýagny çap eden dokladyny men size häzir türkmen dilinde okap bereýin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gosdepartamentiniň Türkmenistanyň ynsan hak-hukuklary barada ýazan dokladyny ýerleşdirdi. Iki müň ýigriminji ýylyň hasaby boýunça Gosdepartamentiň saýtynda ýerleşdirilen Bu barada bu doklad bu dokladda Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Gurban Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistany öz kiçi bir krug diýip aýdypdyr. Bu kiçi bir krug diýen zat bir kiçi bir özara mafiýa diýseňem boljak diýip atlandyrypdyr. Şol kiçi gruppa bilen, kiçi bir krug bilen Türkmenistany dolandyrýar diýip ýazylypdyr. Bu näme diýmek? Çünki Berdimuhamedowyň öz taýpa tireleri, öz klanyndan bolan, ýagny Ahal Teke türkmenleri dolandyrýar Türkmenistany diýip aýtmakçy bolupdyrlar. Şu ýerde hakykatdan hem şeýle diýip aýdýarlar. Konstitusiýa boýunça bolsa Türkmenistan dünýä derejesindäki demokratik döwletdir diýip ýazylgy diýýär. Ynsan hak hukuklary bozulmagynyň indiki esasy punktlaryny belläp geçýär. Bu punkt kän, häzir men size okap bereýin. Polisiýa we türmelerde, polisiýa departamentlerinde we türmelerde gynamaklyk, agyr we durmuş üçin, ýagny has erbet ýagdaý, ýaşaýyş üçin erbet ýagdaýy gaty erbet, şo türmelerde saklanýan adamlaryň şertleri, ýaşaýyş şertleri gaty erbet diýip aýdylýar. Esassyz saklanmak, ýagny ynsanlary, ynsanlaryň hak-hukuklaryny bozup, esassyz köçelerde, ýenelerde saklamaklyk, tussag etmeklik diýýär. Syýasy tussaglaryň barlygy, ýagny Türkmenistanyň häkimiýeti syýasy tussaglar bizde ýok diýip aýdan bilenem, Bu zatlar ýalan, ýagny şol bulary diri görkeziň diýen ýaňky birnäçe ýyl bäri dowam edip gelýän şol aksiýada bular boýun almaýarlar, bizde syýasy tussag ýok diýip belleýärler. Emma şo syýasy tussaglar henize çenlem dowam edip gelýär Türkmenistanda. daşary ýurtdaky raýatlaryň yzarlanmagy diýýär. Çünki biz ýaly Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan, başga döwletlerde ýaşaýan raýatlarymyzyň hem yzarlanmagy, bu zatlar hem bellenip geçilýär. Bu elbetde çyn hakyky zat. Ähli öňe çykyp gürlänleri ýa proteste gatnaşanlary, gatnaşanlaryň özlerini hem yzarlaýarlar, hem dogan-garyndaşlaryny hem yzarlaýarlar. Ýerli kazyýetleriň garaşsyzlygyna döredýän bökdençlikler diýe. Hakykatdan hem ýerli kazyýetler hakyna seretseň güýji ýok Türkmenistanda. Ýerli kazyýetleriň özüniň hiç bir işi çözüp bilmeýändigini biz görýäs. ýokardan näme buýruk gelse, şony ýerine ýetirýärler. Esassyz ilatyň hojalygyna gatyşmak we barlag geçirmeklik diýýär. Hakykatdan hem hojalyga arkaýyn girip, gapysyny kakyp, kakman aýaklary bilen depip, açyp girip, hojalyklara girip, ýaşlaryň telefonlaryny ellerinden alyp, ony barlamaklyk, öýüň içersini agdar-düňder edip, aňsatlyk bilen hojaýynçylyk çekip ýaňky ilatyň oturan adamlaň huzuryny bozýarlar. Bul bu zatlar hakykat. Internet çäklendirmekleri bu elbetde internet meselesi gaty kyn. Çünki soňky döwürlerde VPN diýen bir internet ulgamyny hem Şu internet, internet hem ýapmaklyk, e, çäklendirmeklik dowam edýär. Çünki Türkmenistanyň içinden hiç hili e, daşyndan e, çykyş edýänden ýa protestlerini görmezlik, ýa YouTube-lara gatnaşmazlyk, şu YouTube-larda bolýan çykyşlary görmezlik çäklendirilýär. Bulam dogry zat. Azatlyk ýygnanyşyklaryň çäklen gadaganlygy diýýär. E, azatlyk ýygnanyşyklary, ýagny bu protestlere degişli azatlyk ýygnanyşyklyk, e, ýagny köpçülikleýin e, bir parahat azatlygam däldir, parahat görnüşdäki ýygnanyşyklar, meselem mitingler, protestler, piketler, şular ýaly ýagny azat görnüşinde parahat görnüşinde geçirilip bolmaýandygyny hem nygtap geçipdirler. Din, din azatlygyň ýoklugy diýe hakykatdan hem dine uýjak adamlara ýol berilmeýär. Çünki sähel sakal murtuňy ösdürip ýa kelläňe bir tahýa geýip bir Metjide zada barjak bolsaň, bäş wagtyna namaz okajak bolsaň, eýýäm yzyňa düşüp başlaýarlar. Bu zatlaram dogry zat. Metjitleň içinde bäş adam namaz okap duran bolsa, şolaryň üç sanysy eýýäm MHM işgäri. Daşary ýurtlarda daşary ýurtlary azat arkaýyn çykyp bilme, bilme bolmazlyk. Daşary ýurtlara Azat arkaýyn görnüşde, parahat görnüşde çykyp bolmazlyk, öz ýurduňy taşlap gitmek gadagançylygy Türkmenistanda bar. Daşary ýurt islendik ýurduňa çykjak bolsaň, bu koronawirus sebäplem däl-de, ondan öňem şeýle hiç bir adamy arkaýyn parahat ýoluň ak bolsun diýip intäk immigrasiýa gullugy henize çenli türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara ugratmadyk. Ony biz gaty gowy bilýäs. häkimiýeti azat, parahat we adalatly çalşyp bolmazlyk. Bu bular ýaly adalatlylyk elbetde Türkmenistanda ýok. Biz gelen prezidenti hiç haçanam azat, parahat görnüşde, adalatly görnüşde intek dynç alyşa ugradyp görmedik. Ýa ony postundan ornundan aýryp görmedik gelen adam gelişi ýaly oturýar. Gitmeklik barada bolsa pikir etmeýärler. Syýasata goşulmaga bökdençlik. Elbetde Türkmenistanda syýasata goşulmaga hiç hili ruhsat berilmeýär. Bökdençlikler gitdigiçe güýjeýär. Bunu hemmämizden bilýär. Syýasat diýilýän zat olar üçin bir gaty howply zat diýip şeýle düşünýärler. Türkmenistanyň häkimiýeti syýasat diýen zady halk ilat goşulsa bul gaty howply diýip düşünýärler. Şol sebäpli bökdençlikler bar. Korrupsiýa, elbetde korrupsiýa gaty ösen derejede Türkmenistanda. Aýal-gyzlaryň zorlanmagyna çäre görülmezlik diýýär. Hakykatdanam, aýal-gyzlar näçem bir eýýäm sany sajaga ýitdi. Näçem bir aýal-gyzlar zorlanýar, onda-da hiç hili çäre görülmeýär. Ýaňky aýdyşym ýaly, kazyýetde-de rol ýok, adwokatlarda-da rol ýok, eden-etdilik. Ana şu zatlary hakykatdan hem ine şu dokladda görkezipdirler. Jynsy jynsy adalatsyzlyk, ýagny diskriminasiýa. Bul bulam dogry zat. Aýal erkek tapawut edýär Türkmenistanda. Aýallar bir ikinji orunda durýar. Erkekler ähli zady erkekler etmeli, aýallar Köp zatlary aýallara rugsat berilmeýär etmäge. Meselem, awtoulag sürmäge rugsat berilmeýär, ýokary işlerde işlemäge rugsat berilmeýär. Ine şul şol barada. Ynsan ynsan söwdasy bulam dogry bolup geçýän zat Türkmenistanda. Birlik jynsy gatnaşyklarda, ýagny jenaýata çekmeklik. Bul Türkmenistanda entäk bir müň dokuz ýüz ýyllaryň şol togsanynjy ýyllaryň aýaklaryna-da, iki müňünji ýyllaryň başlaryna-da şeýle zatlar hakykatdanam bardy. Erbet görülýän zatlaryň biridi. Türkmenistanda häzirem şeýle. Häzir-ä has göz-görtele. ýaňky jynsy birlik gatnaşyk edende azatlykdan mahrum edýärler, jenaýata çekýärler, gaty agyr jeza berýärler, urup-ýenjip heläk edýärler. Soňky zähmetkeşiň azat birikmegine bökdençlikler. mejbury çaga zähmeti. Elbetde, Türkmenistanda çaga zähmetiniň dowam edip gelýänini biz eýýäm näçe ýyllar bäri o zatlary bilýäs. Henize bu güne çenli çaga zähmetini duruzmaklyk, ony çäklendirmeklik ýa aradan aýyrmaklyk, buň öňüni almaklyk barada heniz hiç bir Hökümet tarapyndan şular ýaly işler geçirilmedi. Bunam şu dogry belläp geçipdirler. Hakykatdan hem çaga eýýäm 6-7 ýaşyndan başlap meýdana çykyp zähmet çekip başlaýar. Bu bir akyla sygmajak